Bible ne Qur'aan, deɛn na wo ma nua bi kyerɛkyerɛ Shia, Noor Bayan Preachers Association, Memeda bia 11 o'clock wɔ Islamic Twi Dawah Media live on Facebook na yɛnkyɛ asɛmpa no, asɛmpa no yɛ kra dua. Sheik, mmarima no bi wɔ hɔnom a yɛaware nanso yɛnni mmerɛ ne adaagye mma yɛn yerenom. Afei nso, yɛn mu binom atiatia yɛn yerenom, yɛmmɔ wɔn akɔhoma. Sɛ wɔyare a, sɛ yɛde wɔn bɛkɔ ayaresabea na dɔkta akɔhwɛ wɔn, na yɛatwerɛ aduro ama wɔn, na yɛakɔtɔ ama wɔn mmaa yi anom, ɛyɛ problem. Nkwadaa yi, sɛ yɛbɛbɔ ɔba yi akɔhoma Nna obenya bi de ayɛ eduane na nkɔdaa yi ebenya bi edi, gye sɛ metsiw m'akaw, ntɔkwa akasakasa ba ebufuo mu na woeyi five cedi edi ama. Nkɔdaa bɛyɛ num, five cedi bɛmma yi beyi ama ɔbaa yi, ɛno na ɔne nkɔdaa yi mfa ndidi. Opue yɛ no nso, ɔpɛ sɛ ɔbɛba fie no na saa ɔbaa yi five cedi no a odi ama no no, ɔbaa yi awofokuo no prɛkɛsɛn kwan si hɔ ama no. Kyerɛ sɛ, ateetee na mmarima no dodoɔ no ara reteetee mmaa yi. Sheikh, mmarima a yɛn suban te sei, afutuo bɛn na wowɔ de ma yɛn? Anuanom agyidiefoɔ, yɛn nuanom Muslimifoɔ a yɛaware, yɛnhwɛ yɛn ayerenom so yie. Mma yɛnteetee yɛn ayerenom. Na Sheikh, Deɛn nti na ɛnni kwan sɛ yɛteetee yɛn yerenom? Ɛfiri sɛ, woteetee wo yere a, wo bonsam gya mu kɔ, ɛyɛ very simple. Na deɛn na yɛ Kɔmhyɛni Kronkron Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ka fa awareɛ ho? Nyame Kɔmhyɛni ka kyerɛɛ wɔ Hadith mu, ɔse, An-nikaahu nisfu ddeen, ɔse, awareɛ yɛ wo som no mu fa. Na sɛ woware na wohwɛ w'awareɛ so yie a, mfasoɔ bɛn na wobɛnya? Sɛ woware nso na woanhwɛ awareɛ no so yie na woha ɔbaa no, teetee ɔbaa no, wombɔ no akohoma, nea ɔbɛnom, nea ɔbɛhyɛ ɛmfa wɔ ho a, nsunsuansoɔ bɛn na wobɛnya anaa ɛhaw bɛn na ɛdi bɛbrɛ wo? Woware a, ɛsom no mu half no no, enti woanhwɛ so yie a wobɛkɔ bonsam gya mu. Wohwɛ so yie a wo heaven kɔ yɛ simple. Saa na Nyame kɔmhyɛni paa kyerɛ. Sheikh, sɛ mete wo ase a, Na kyerɛ sɛ, ɛnyɛ sɛ nkɔmhyɛni wa sasana kaa sɛ, sɛ woware a woanya wo som no mu fa. Ɛnti sɛ woware a, na kyerɛ sɛ, ɛwɔ sɛ wobu w'ani ngu ɔbaa no hwɛ so. Nea ɔbɛdi, nea ɔbɛnom, nea ɔbɛhyɛ, womfa ho. Wo, wo botae ne sɛ wopɛ sɛ wonya ɛsom no mu fa, ɛnti wowareeɛ no. Yɛse woanya ɛsom no faa nti wonhu sɛ woawie? Ɛnyɛ saa na ɛrepɛ akyerɛ. Dabi, na mmom woware na wohwɛ so yie a, ɛneɛ woanya som no mu half no no. Nti yɛnhyɛ no nso. Obi. Naam, yɛnhyɛ no nso. Na yɛrehyɛ no nso no nso, na mmarima a yɛte saa no, yɛnsuro otwedeɛ mpɔ Nyankopɔn na yɛnsakyera yɛn adwene Asetena a yɛne mmaa no te a yɛreteetee wɔn, ɛreha wɔn. Mpanimfoɔ nso yɛbɛsrɛ mo, mmaa no de wɔn kunu no mu complain ba a, yie a montu anammɔn na monkasa nkyerɛ mmarima no. Barima no fom a, momma no nhu. Barima no di fo a, momma no nhu. Yɛayɛ yɛn ho sɛ da biara na yɛrekata mmarima no ntwa mu, yɛrekata mmarima no ntwa mu, nanso ɔbaa na ɛteetee ne kunu a, hee, ewiase nyinaa bɛte. sɛ ɔbaa yi ha ne kunu, ɔbaa yi nni so ban. Nanso edu mmarima no so a, na yɛkata wɔn ntwe mu ɛmfa papa mma. Ɛka ho nti na mmarima no bebree edi sɛ bi mbaa no adane ntomago wɔ fie. Obi tumi teetee ne yere saa na ɔbaa yi redi akomasɛyɛ, ɔbaa yi resu, ɔbaa yi wɔ kɔdɛnda mu, Ɔkasa kyerɛ mpaninfoɔ mpaninfoɔ monto me kunu fo me kunu reyɛ sei me kunu te sei wallai bebree yɛnka na yɛayɛ din na sheik mepɛ sɛ mebisa sɛ yɛ a wo nso wonya complain bi no mo saa mbaa no bitumi di ɔmo kunu no mo nsɛm brɛ wo anaa ɔmo tumi frɛ wo bɔ wɔn amanneɛ fa nea ɛkɔ so wɔ wɔn ne wɔn kununom asetena mu anaasɛ wɔ wonnya bi saa. Subahanallah obi tumi frɛ yɛn na me koraa me werɛ ahow. Osu wɔ phone so nso wobɛyɛ ne dɛn? Wobɛyɛ ne dɛn? Wɔde bɛrima ne nɔmba ma wo na wokasa kyerɛ bɛrima no a ɛneɛ ei saa da no deɛ wɔde bɛye ɔbaa no bɛkyɛn. Wallahi bɛrima a wote saa no hwɛ yie firi sɛ nkyɛ wobɛwu o. Yoo hwɛ yie Ɔdɔfoɔ a wote saa, barima biara a wonim sɛ waware na ɔbaa yi, da biara teetee na wode ne fa mu, woantu atɛmdie, terefoɔ, ɔtwɛdeɛ toɔ, kasakasa. Sɛ ɔbaa yi bɛnya akomatɔyam a, gye sɛ wopue firi fie kɔ adwuma anaa wopue kɔ baabi ansa na ɔbaa yi ɛtumi anya akomatɔyam atena ase kakra. Mmerɛ ɔbɛnya te sɛ wo na woba pɛ Ɛwɔ sɛ ne yam hye no. Ɛdeɛn ntia? Ɛfiri sɛ w'anya ayi wo ti no. Salaam a wobɛto ɔbaa no yɛ atɛmdie. Efie te sɛn a wobɛbisa ɔbaa no yɛ twɛdeɛ. Bɛrima a wote saa, suro Nyankopɔn. Na ɛnkyɛ biara wobɛwu. Na Sheikh, deɛ mpɛ sɛ mebisa ne sɛ, sɛ bɛrima bi te saa na. Wantie afotuo yi a yɛde rema no saa mmerɛ yi, ansuro Nyankopɔn, anyɛ asɛm no tiefoɔ, anyɛ asɛm no adwumayɛfoɔ, na ɔkɔ so de atetee a ɔde teetee ne yere kɔ owuo mu a, ɛɛ ne ho bɛkyere no wɔ ne wuo mu anaasɛ sɛn? Wallahi, biribiara wobɛbu ho atɛn. Nyame mma wo adom akyɛdeɛ a ɛnkyerɛ sɛ woanya wo asodie bata ho. Yoo ɔdɔfoɔ wate. Biribiara a wobɛbu ho atɛn. Summa latus'alunna yawma izin ani na'im. Ɔtwadi aba Nyankopɔn adom akoma adom ahodoɔ ɔde adom wo nyinaa atemmuo ɛwɔ ho. Enti ɔbaa no nso ɛka Nyankopɔn adom akyɛdeɛ no bi ɛho. Enti sɛ obi de abuo ne anidie ama wo, de ne babaa ahyɛ wo nsam a, sɛbe wamfa ne babaa no amma wo sɛ, fa no kɔ fie na da bia woredi no atɛm one two woasesa ne nan mu kɔ w'awofoɔ fie three four woredi no atɛm three four twɛdeɛ daabi wallahi Atemmuda, Wobɛgyina Nyankopɔn anim ama Nyankopɔn abu wo atɛn afa ɔbaa no a wowaree no no ho. Nteasodeɛ biara a ɛwɔ wo so wɔ ɔbaa no ho no, wallahi, suro Nyankopɔn na yɛ ɔbaa no asɛdeɛ ma no. Yɛ ɔbaa no asɛdeɛ ɛma no. Ɛnyɛ mmarima nko na da bia na yɛpɛ sɛ mmaa yɛyɛ asɛdeɛ wɔ mmerɛ a yɛyɛ nyɛ yɛdeɛ ɛmma ɔmo. Na Sheikh, neɛ ɛwɔ hɔ biom ne sɛ, mmarima no bebree, wobɛte a mebɛware biaa ka me yere ho. Wobisa no sɛ adɛn a, ɔse Nyankopɔn se yɛtumi ware mmienu, yɛtumi ware mmiɛnsa, nti ɔno wafa no sɛ, Yɛtumi ware mmienu mmiɛnsa ɛnan no yɛwɔ wosɔree a na wokɔ akɔware saa wɔ mmerɛ a wo yere a wodii kan waree no chop money koraa wo mmaa no nwieɛ nkwadaa a wo ne wo yere a wodii kan waree no no wontumi nhwɛ ɔmo makaranta ɔmo nkɔ sukuu ɔmo nkɔ woanya sika inside of sɛ wobɛhwɛ nkwadaa yi ama ɔmo anya baabi pa atena no ɔse mekɔware biom wokaa no ada ne asɛm ɔse nyankopɔn se yɛware mmienu mmiɛnsa Enti, nea mepɛ sɛ mibisa ne sɛ, saa awareɛ mmienu no, yɛware no saa kɛkɛ anaa sɛdeɛ ebinom reware no kɛkɛ no, saa na ɛteɛ anaasɛ ɛno nso gyinaberɛ te sɛn? Mmienu no a Nyame se wotumi ware mmiɛnsa ne nnan no, ɛnyɛ sɛ woanya kɛkɛ o, asodie bata ho a wobɛbu ho atɛn. Nti wogyaa wo yere baako wɔ hɔ na ɔresu, womma no nhunu sɛ woagyaa no na wakɔware barima foforɔ, wo nso a womfii no, wobɛba fie a na ɛyɛ ntɔkwa na mobɛko. Ei! Walayi sɛ wo wu a ɛnkɔ yie ma wo. Wo nyamesom mu half na ɛyɛ awareɛ wo de redi agorɔ. Yoo awareɛ ɛyɛ wo som fa sheik see awareɛ ɛyɛ wo som fa nkɔmhyɛni kronkron Muhammad saw salah hadith nso ɛna ɔkaeɛ nti ɔdɔfoɔ a wode w'awareɛ di agorɔ Aa ɛmfa w'awareɛ ndi agorɔ. Nti sɛ wo ware na wo nhwɛ ɔbaa no nwiee a, ɛnsɔre sɛ me kɔware bi abɛka ho. Wo aware nkɔdaa no a wo ne ɔbaa no awo no, ɔmo sɔre a nea ɔmo bɛdi ɔmo brɛ, ɔmo nom koko one cedi agye sɛ anadwe. Wo ntumi nhwɛ ɔmo nwiee a w'anya sika instead of sɛ wo bɛpɛ baabi pa adi ahwɛ ɔmo ama ɔmo anya gyinabrɛ no wo sa kɔware bi abɛka ho. Ɛba ne saa ɔdɔfoɔ, na nyɛ awareɛ na wo ware o, na agorɔ na wo di. Na awareɛ ɛna wode redi agorɔ, wode awareɛ joke. Na wo a wode awareɛ bɛ joke nso no, ɛyɛ wo som fa nti. Woanware yie amfa adwene anto ho na wosɔre sɛ yɛse yɛware mmienu na wowareware saa by heart a, sɛbe na wowowo nkwadaa na ebi nenam asisa alumi, ebi nenam gɔta so, ha, yɛ, yɛ, wohwɛ nkwadaa no ma wɔn nyini mbɛdane mpanipa nya gyinaberɛ bi a, atemmuda wo ho bɛkyere wɔ awareɛ no ho. Ente wonim sɛ wontumi a baako no a woanya no, kura baako no na hwɛ ɔbaa no yie na tete nkɔdaa no yie. Nyankopɔn anka sɛ wonya sika na kɔware wɔ mmerɛ a ɔbaa a woadi ka aware no woanhwɛ no yie. Anaa nkɔdaa a wo ne ɔbaa no awo, makaranta ɔmu nkɔ bi, sukuu ɔmu nkɔ bi. Woanya sika wei kukuru meka ware, ɛyɛ agorɔ na wodi. Mfasoɔ bi a nni saa awareɛ no mu. Ente mmarima yɛnsuro otumfoɔ Nyankopɔn. Na sheik, obi wɔ hɔ nom, O bye bye no kwari se kyerɛ na laso na ɔse ɔno nso wɔ hadis ne hadis ɔbɛkɔto no sɛ malam awareɛ koraa nyɛ no na yɛdi kɔ heaven ha me meyɛ salla meyɛ akyiriwia meyɛ zaka meyɛ sɛ ni sɛ kyerɛ sɛ ɔbɛkyerɛ sɛ ɔno no ha ɛnyɛ awareɛ na ɛbɛma no akɔ heaven na ɛfiri sɛ ɔno ɔyɛ salla nti obi a waware na ɔmfa ebuo ne anidie mma awareɛ Ɔnhwɛ n'awareɛ so yie, wo ka a na ɔka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ awareɛ na ɛdi kɔ heaven a, saa nipa sei no nso no, bɛrima wei afutuo bɛn na wodi bɛma no wɔ saa ne suban wei ho a ɔdi ne gyidie akɔhyɛ ne sɛlla mu sɛ wanhwɛ n'awareɛ so yie koraa mpo a ɔbɛkɔ heaven, afutuo bɛn na wodi bɛma no? W'asɔre sɛn na woyɛeɛ a wode bɛnya wo heaven?

Sallah no papa sɛn na ɛwɔ mu? Sɛn na ɛwɔ mu? Nti ɔdɔfoɔ, Sheikh se ma w'ani nkɔ w'awareɛ ho na ma wo yerenom ani gye. Yɛhu obi a wo yere hu a na wanya anigye soronko. Wonni fie a, ah, na ɔkaekae wo, kyerɛ sɛ ɔdwendwen ho, ɔpɛ sɛ ɔba fie. Ɛnyɛ wo ho obi a wonni fie a na wo yere redi ahurusie, woba fie a na wo yere kɔpɛ baabi atɛ. Daabi, yɛnhu obi a wo yere hu a na n'ani agye. Na ye papa, papa, papa ka ho, ɛno na ɛbɛma wayɛ deɛn? Wanya heaven anaa wakoma. Sheikh, wei deɛ yɛbɛfa Afotu a ɛtwa toɔ a wode bɛma yɛn wɔ awareɛ mu. Kae asɛm a Nyame kɔmhyɛni aka akyerɛ yɛn. Wɔse, Khairukum khairukum li ahli, mo mu nipa pa ne obi a ɔyɛ nipa pa wɔ n'abusuafoɔ ani so. Woba fie, wo yere ani nnye, woba fie, wo mma bu wo afu. Ei! Wonyɛ nnipa pa no no. Enti yɛnhwɛ yie. Khairukum khairukum li ahli. Mo mu nipa pa ne obi a ɔyɛ papa de ma n'ayerenom ne n'abusuafoɔ nyinaa. Saa na Nyame kɔmhyɛni, wɔsaa ka kyerɛ yɛn. Wɔse, Akmalul mu'minina imaana, agyidiefoɔ a wɔnom gyidie atumi ahyɛ ma tɔtɔɔtɔ no, ahsanuhum khulqa, wɔnom a wɔbu suban pa, wowiei wɔannyina hɔ, wɔse, Wa khiyarukum khiyarukum li nisaa'ihim, Wa khiyarukum khiyarukum li nisaa'ihim, mo mu apapafoɔ paa ne wɔnom a wɔnom yɛ apapafoɔ wɔ wɔnom ayerenom ani so. Sɛ wɔ yere ani so wonyɛ nipa pa a, Nyame ani so wonyɛ nipa pa. Saa na hadith no literally saa na ɛpɛ akyerɛ. Masha Allah yɛda Otwadeɛ Mpa Nyankopɔn ase. Sɛ wama yɛn nsa aka Sheikh Sanahullahi Ishaq na yɛne no edi nkɔmmɔ afa awareɛ ho, na wabue yɛn ani ama yɛhu sɛ awareɛ ɛnyɛ ateetee nti na yɛware, ɛnyɛ sɛ metu maka wo nti na yɛware, mmom sɛ yɛbɛnya anigye soronko ne asetena pa Wɔ awareɛ mu nti na yɛyɛ deɛn? Yɛware. Nti sɛ yɛka ɛtuiɛ fo ama yɛhu sɛ woyɛ bɛmma na wonhwɛ wo yere yie a, sakyera w'adwene. Woyɛ bɛmma na wantu atɛmdie, ntɔkwa ne wo yere a, sakyera w'adwene. Na Nkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam see, bɛmma a ɔyɛ papa ne bɛmma a a ɔyɛ papa ma ne yere, ne yere di ne ho adanseɛ sɛ ɔyɛ nipa papa. Nti bɛrima wo yere ndi ho adanseɛ sɛ woyɛ nipa papa a Nyankopɔn anim nso woyɛ nipa bɔneni. Nti wopɛ sɛ Nyankopɔn di adanseɛ sɛ woyɛ nipa pa a, da suban a ɛbɛma wo yere ɛbɛdi ka adi adanseɛ sɛ woyɛ nipa pa ansa na Nyankopɔn nso agye ato mu sɛ woyɛ nipa papa.